وە هەروەها سەرنجم لەسەر چیشە بوو بیرتان نەچێت سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن لایک و شەیری ڤیدیۆکانمان بکەن و پاڵپشتیمان بکەن بە نووسینی کۆمێنتێک لە ژێر ڤیدیۆکانمان ئەم ڤیدیۆش بە هەمان شێواز کەواتە ماچینە ناوەڕۆکی ڤیدیۆکەوە شاومی سێزدە لایت خاوەن دیزاینێکی قەشەنگ و جوانە چونکە هەم لە رووی پێشەوەی روونماکەی لە لاکانی چەماوەتەوە و هەم لە رووی پشتەوەشی پشتەوەی چەماوەتەوە و مەش وای کردووە لە لە لاتەنیشتەوە زۆر تەنگ دەربکەوێت و هەروەها مۆبایلەکە مۆبایلێکی سووکەڵەیە لە کاتی بەکارهێنان پێویستە وریا بی ئاوا بە ئاسانی دێتە خوارەوە ئەگەر کەمەرەکە بەکاربێنی باشترە ئەمە لە ڕووی دیزاینەوە لە بیرمان نەچێ پێشەوەی وەتا ڕوونماکەی بە گۆرلا گڵاسی پێنج ڕووپۆش کراوە شتۆشی هەر شووشەیە بەڵام ڕاستی دیار نییە و نەشم زانی چ جۆرە شووشەیەکە بۆیە وریا بە لە کاتی بەکارهێنان کەڤەرەکە لە بیر مەکە باشە مۆبایلەکە لەسەر ڕووی پشتەوەی کە ئەم کامێرا مۆدیوڵە هەیە واتە دیزاینی کامێراکەی با قسەی لەسەر بکەین لێرە کە دوو کامێرا دانراوە یەکێک سەرەکی و یەکێکیان ئەڵترا واید واتە گۆشە فراوان کە دەینە سەر کامێراکان واروها ماکرۆیەک ئیتر ئەم جۆرە دیزاینی ئێستا باوە هەیە بە جیا دایان دەنێ لێنزەکان هەیە ئاوا لە یەک بە بڵێن شەیب دەجیان نەکات لێ شێوەدا و بە یەکێکیان لە دەرێ دادنێ ئەمانە و چەندین شێوەی تر هەیە هەموویتان دڵنیان بینیوە پشت دەبەستێ بە سەلیقە بە بە بەو حەز و ئارەزوانەی کە تۆ هەتە لە کاتی بەکە کڕین و هەڵبژاردنی مۆبایلێک پێم وایە ئەم بەشەی ئێرە بە گشتی جوانە بەڵام دەکرێت ئەمە تۆ تێڕوانینە جیاواز بێ ئەمەش وەکو باسمان کرد حەزی تۆیە حەزی من جیاوازە لی تۆ ئەمە بەگشتی شێوەکەی و وردەکاریەکانی من دەمەوێت ئێستا باسی ڕونماکەتان بۆ بکەم ڕونمایەکی زۆر جوان و نایابی لەسەرە دەکرێت بڵێم لە ئاستی فلاکشیپە چونکە لە کاتێک کە نیتەکانی واتە ئەو ئەو پێوەرەی کە ڕووناچی ڕوونمای پێ دەپێورێت کە دەخرێتە بەرخۆریان ڕووناکیەکی تەواو لە هەستەوەرەکەی نزیک دەکرێتەوە نزیکەی هزار نیت ڕووناچەکەی بەرز دەبێتەوە هزار نیتیش فلاکشیپەکانی شەر 1920 و ئەوانە نە هەرچەندە هێندێکیان ئێستا زیاترن مەبەستم لەوەیە بکە ڕووناکەی باشە 120 هێرتزە ئەجا یەکشتیشی باشە وەتە ئەداپتف ریفرژریتی هەیە خۆی لەگەڵ دۆخەکان دەگونجێنە لە کوێ پێویست بوو سەرز بەکاردێنە لە کوێ پێویست بوو 120 بەکاردێنەوە کەمتر و زیاتریش ئەمەش بە پێی بەکارهێنان ئێستا یەک گشتی تر ماوەنجە دێمە سەر کامێراکەی لێرە گەر سەیری پشتەوەکان هیچ پەنجەمۆرێک نییە و ئەمەش پەنجەمۆر نییەوەکو هەندێک لە مۆبایلەکانی شاومی بەڵکو ئەم مۆبایلە پەنجەمۆری ژێربوونمای هەیە و دەکرێت بڵێم پەنجەمۆرەکەی گونجاوە و لە هەمان کاتدا ئەم تایبەتمەندەشی بۆ داناوە بە تایبەت وابزانم تەنها لە میوە ئای چواردە هەیە ئەگەر هەڵە بم بۆم ڕاستکەنەوە کە کاتێک دەست لەسەر پەنجەمۆرەکە دادەگری دەتوانی دەست هەڵنەگری دوو شۆرکەتی بۆ داناوە هەرچەندە لە هەندێک لە یو ئایەکان واتام ڕووکارەکان ئەم شۆرکەتانە دەستکاری دەکرێت بەڵام لە میو ئای نەمدۆزیەوە کە بتوانین بە یتر بیگۆڕین هەرچۆنێک بێت ئەمە زیادکردنێکی باشە ئێستا یەک شتی ترماوە لێرە بڵندگۆیەکمان هەیە هەتا ئێرە شتەکانم زۆر بەدڵە بەڵام لە چاو نەوەی خۆی هەر بە بڵین زنجیرەی لایت با بڵین یەک بڵند گۆمان هەیە واتە ستێریۆنیە هەرچەند من تاقم کردەوە دەنگی بەرزە چکە پاڵپشتی دۆڵبیەت مۆستەکە باشە بەڵام ستێریۆنیەوە تا هیچ دەنگێک لێرە دەرناچ دەست بێرەوە بگرە تاوا دەنگکەی دەگیرێ ئیتر لە یادت بێ ستێریۆنیە مۆبایلەکەمان لەسەر ڕووی پشتەوەی کامێرایەکی پەنجا مێگەپێکسڵی و هەروەها دانەیەکی هەشت و دانەیەکی دوو مێگاپێکسڵی هەیە کە یەکێکیان ئەڵترا ئەه بەردەوام بین ئەگەر تۆ هێشتا لەگەڵ میت یڵە بە بەردەوام بین ئێستا دێینە سەر کامێراکانی لەسەر ڕووی پشتەوەی دەکرێت بڵێم پاکیجێکی باش لە کامێرا هەیە 50 مێگەپێکسل بەهشت با بڵێین پەنجای سەرەکی هەشتی ئەلتراواید و دوو مێگاپێکسڵی ماکرۆ هەرچی ئەلتراوایدەکەیە و سەرەکیەکەیە بەدڵم بوون بە شێوەیەکی گشتی هەم لە تۆمارکردنی ڤیدیۆ هەم لە وێنەگرتن لە وێنەگرتن وێنەی ئەلتراواید گونجاو بوو یەگەکس گونجاو بە تایبەتی شارپ دەکرێ بڵێم وردی و دیتەیل و تەرتیب تەرتیب لە چاوە ئاستی خۆی واروەها تو ئەکسیش بە هەمان شێواز ئەمە جگە لەوەی کە 5 مگە پێکسلیەکەشمان پێگرت کە دەکرێت دوای کرۆپیکەی چونکە وردە 5 مگە پێکسلیەکەی بەگشتی ئەم شتانەی هەموو باش بوو و تەنانەت هەمان هەو و هاوێنانە چ ئەڵتراوایت بێ چ گۆشەی ئاسایی بێ بە دۆخی شەویش تاقیم کردنەوە لە دۆخی شەویشدا ئەم مۆبایلە وێنەکانی چونکە خۆی سیستەمەکەی وایە بڵێین ئەپی کامیراکەی وا دەکات کە لە کاتێک شەو ویان تاریک بوو بە کورتەکەی دۆخی شەو چالاک دەبێت هەرچەندە دەتوانین ناچالاکیکەی دۆخی شەوت چالاک دەبێت و وێنەکانت بۆ ڕووناکتر دەکاتەوە. بێگومان سوودی هەیە و بڕێک و پێکی وێنەکانت بۆ ڕووناک دەکاتەوە و دەتوانی سوودی خۆتی لێ وەربگری. کامیرای ماکرۆکەی کە دوو مێگاپێکسڵە وێنەی ورد دەگرێ بەڵام لە ئاست چاوەڕانی من نەبوو. هەرچەندە لێتان نەشارمەوە نازانم من هەست دەکەم کامیرای ماکرۆ سوودی خۆی هەیە بەڵام لەوانە نیە ئەو بەکارهێنانە زۆری هەبێ وەکۆی سەرەکیەکە یان ئەلتراوایدەکە باشە ئەمە لەسەر ڕووی پشتەوەی ئێستا دێمەوە سەر تۆماری ڤیدیۆ بەڵام ڕووی پێشەوەشتان با پێ بڵێم سێڵفیەکەی سێڵفیەکەی کە لە یادتان نەچێت دوو کامێرامان هەیە یەکێکی سی و دووی ئەڵترا واید ئەمەیانم زۆر بەدڵ بوو باشە ئەوەی تری کە هەشت مێگا پێکسڵە بۆ دێپف بەکارێنرێ واتە قووڵی باشە بۆی وێنەکەت بە وردی بۆ بگرێت دەکرێت بڵم وایە دوو کامیرایە من زۆر هەستم نەکرد کە جیاوازێکی ئەو تۆی هەبێ لەگەڵ مۆبایلێکی تر کە هەر سێڵفەکەی سی دو بێ و ئەلترا بەڵین ئەلتراوای بێ بەڵام من ئەلتراوایدەکەیم لەوە بەدڵ بوو وێنەکان بە گۆشەی فراوانتر دەگرێت بە تایبەتی کاتی سێلفی دەگری بە تێڕوانینی من شتی زیاتر دەردەکەوێت ئەمە شتێکی نایە بوو بەر و بە بۆچوونی من باشە ئێستا پێش ئەوی بێمە سەر ڤیدیۆ ئەی پۆرتریت ئەها پۆرتری چۆن بوو پۆرتری چ بە پێشەوە بێ چ بە پشتەوە بێ زۆر جوان بوون بەڵام لە هەندێک کاتدا لە کاتی دیاریکردنی چواردەوری پرچ قژ باشە بە زاراوە جیاوازەکان با بڵم دەکرێ بڵێم بۆ هەندێک وێنە گونجاو بوو گرفتی نەبوو هەندێک کاتێ گرفتی دروست دەکرد واتە بە جوانی پرسیار ناکە بەڵام بەگشتی بەگشتی وێنەکانی زۆر بەدڵ بوو وێنەکانیش دەبینن ئێستا بینە سەر تۆماری ڤیددیو ئەمە بایلە لەبەرەوەی چیپی سنابراگۆنی حەوت جەنەرەیشنی وەنی لەسەرە کە چوار نانۆمەترییە، توانای هەیە بە فۆرکەی سی فرەیم لە چرکەیەکدا وێنە بگرێ. هەرچەندە دۆخی ستێدی مۆدی نییە بۆ فۆرکەی، بەڵام هێشتا پێم وابوو جوڵەی زۆر نەبوو، چونکە تاقیم کردەوە و جوڵام لە کاتی تۆمارکردن، ئەمە جگە لەوەی خودی خۆی بە تێنەیتی واتە 1970 پی دۆخی ستێری هەیە کە بەڕاستی مۆبایلەکەم زۆریش جوڵان ڤیدیۆکەش لەوانێ ببینن زۆر زۆر کەم هەستی پێ دەکرێت کە مۆبایلەکە دەجوڵێنرێت بۆ ڤیددیو بەدڵم بوو و تەنانەت کە زومیشی دەکەیت واتە خودی ڤیددیوکە زوم دەکەی وردەکاریەکان لەس نادا و ڤیددیوکانیشم بەدڵ بوو تەنانەت ڤیددیوی پێشەوەیشم بەدڵ بوو بەڕاستی چکە تۆماری ڤیددیوی پێشەوەشم پێکرد تەنهاوەکو تاقیکردنەوە و مایکەکانیشی زۆر بەباشی تۆماری خۆیان دەکەن ئەمە بەگشتی کامیراکەی دەکرێت بڵێم کامیرای شاومی سێ زە لایت پاکیجێکی زۆر زۆر باشە بەڵام لەوانەیە هەندێک وردەکاری هەیە ئەو ورد ئەو شتانەی کە تۆ دەتەوێت پێت نەدا بۆ نموناگە بتەوێت لە دۆخی فۆرکەی و تۆمار بکەیت و دۆخێکی ستێدی هەبێ با بڵین هیچ جوڵەنەکە موبایلەکەش دیە کۆڵ بلەرزێ لەوانەیە ئەوە دەست نەکەوێت شکان لە موبایلە فلاکشیپەکان OIS هەیە و تەنانەت سوپەر ستێری مۆد و ئەمانە هەیە وەتا زۆر بە ڕێکپێکی تۆمارەکە جێگیر دەکات. چیتر ماوە لەڕووی چیپسێت و ڕام و بیرگە و هەروەها یاریکردن و ئەوانەوە با لە چیپسێتەکەوە پێدابین هەرچەندە ئاماژەم پێکرد چیپسێتەکەی کە بریتیە لە سناپ دراگۆن حەوت جێنەرەیشنی یەک دەکرێ بڵین نەوەی نوێی زنجیرەی حوسەتەکانە خۆتان بزانن هی کۆمپانیای کۆلکۆم چیپی سناپ دراگۆن لە چاو نەوەی پێش خۆی گۆڕانکاری هەیە بێگومان هەم لە GPU و هەم لە CPU بەڵام بەراوردەکان بە پێی ئەوەی کە لە بێنچمارکەکان سەیرم کرد زۆر نەبوو بەڵام من دڵم خۆشە بۆی هەر چۆنێک بێت چیپێکی نوێ و ئاسبەرز بۆ مۆبایلە مامناوەندەکان بەکار هاتووە دەکرێت بڵین ئێستامە تۆپ میدرینجە ئەم مۆبایلە واتە لە ئاسمامناوەندەکان لە بەشی سەرەوەی چونکامە ئەم چیپە بەکاردێنێ ڕامی هەشت و بیلگەی دوو سەد و پەنجا و شەش لە کوردستان بەردەستە لەبیرتان نەچێت شوێنی سیمکارتی تەنها شوێنی سیمکارتی هەیە و ئێسدی کارتی نییە بۆیە بە خۆشحالیەوە لە عێراق و لە کوردستان رام هەشتی دوو سەد و پەنجا و شەش بەردەست کراوە واتە دوو سەد و پەنجا و شەش ەکەی دەکریت و لەوانەیە نی گرفتت زۆر بۆ دروست بێ بڵێ من دەبێ بیلگەکەی زیاتر کەم باشە ئەی نرخی چەندە پێش ئەوەی بگەمە سەر شتێکی تر چکەمە بە گشتی پاکیجەکەم باس کرد و چی شتێک لە خۆی دەگرێ و سەرنجم لەسەر چی هەبوو بە سێ سەد و چل و نۆ دۆلار لە عێراق بەردەستە ئەمە تا ئێرە تەنها ئەوەی ماوە ئەم مۆبایلە هەرچەندە مۆبایلی گەیمینگ نییە بەڵام بای خۆی ڕۆنماکەی پرۆسێسەرەکەی واتە چیپەکەی و ڕام و بیرگەکەی بەرگەی وە دەگرێت کە تۆ یاری ئازبەرزی پێ بکەی چ یاریە تری دییەکان بێ واتە سێڕە هەندیەکانی وەکو پەبجی و کەڵۆڤجیوتی و چەندانی تر و یاری دیکەی ئاسایی کار چەندە هەم زۆربەی مۆبایلەکان توانایان هەیە یاریەکان ئیش پێبکەن بەڵام ئەم مۆبایلە هەتا شەست فرەیم لە چرکەیەکدا یاریەکانی وەکو پەبجی و ئەوانت پێدەدا هەرچی یاری پیس و یاریەکانی تریشە زۆر بە ئاسایی هەمویانم پێنجامدا وەکو گەرمبوونیش ئەو گەرمبوونم لێ بەدی نەکرد کە شایستە بە باسکردن بێت ئێستاش لەگەڵەوەی کە باسی یاریکردنمان کرد بابزانین پاتیەکەی توانای چۆنە 4500 ملی ئەمپێرە کە لەسەرێکی شەست حەورواتیی لەگەڵە، کە من بەپێی تاقیکردنەوەیەکی سەرەتایی خۆم لە سەدا بیست بوو، هەڵمدا سەری بە کەمتر لە نیو کاتژمێر گەیاندیە لە سەدا سەد. پێم وابوو لەگەڵ هاوتا بوو لەگەڵ ئەوەی کە ڕیکلامی بۆ کرابوو بە چل خولەک بیگەیەنێتە سەد. نزیکە و دەکرێ بڵێم جیاوازێکی ئەوتۆی نییە. ئەمە سەبارەت بە پاتریەکەی. پێم وایە ئاستەکەی گونجاوە ئەم پاتیەکەی ملیەمپێرەکەی باشە چوار هەزار و پێنج سەد پێنج هەزار خراپ نییە بۆ مۆبایلی ئەوە وە لە هەمان کاتدا کە لەسەرێکی شەست و حەوت واتی زۆر زۆر باشە و دەکرێ بڵێین ئەم مۆبایلە لە تۆپ میدرەینجە و لە تۆپی ئەم مۆبایلە هەسمامناوەندەکان دەکرێت دابنرێت بەهۆی مواسەفات و هەروەها تایبەتمەندیەکانی ئەمە هەموو شتێک بوو دەربارەی شاومی سێزدە لایت ئێستا ژێوە لە کۆمێنتەکان پێم بڵێن شایستەی و نرخەیە سەرنج و تێبینی ئێوە چییە بیریشتان دەخەمەوە سبسکرایبی کەناڵەکەتان بیر نەچێ لایک و شەری ڤیددیوکانمان بکەن و تا ڤیددیویەکی تری هاوشێوە هەر بمێنن بەخێر و کارێکی شاد